Mae'r profiad hwn yn seiliedig ar afonydd a chyd-destun dilys afonydd yn gorlifo, a fu'n broblem barhaus mewn gwahanol ardaloedd ar draws gogledd Cymru, yn enwedig yn Llanrwst, Llanelwy, Bangor Is Coed a Phont Dyfi, er enghraifft. Efallai bod afon sy'n fwy lleol i chi, ble bu problemau o ran llifogydd yn yr ardal. Gellir dod o hyd i lefelau llifogydd a rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu ar y cyfryngau lleol. Mae plant wedi cyfareddu gan ddŵr sy'n llifo, yn enwedig creu sianeli ar y traeth i'r dŵr môr lifo i greu pwll, neu adeiladu argae ar draws nant. I'r plant hynny nad oes ganddynt y profiant uniongyrchol hwn, gellir ei ailgreu drwy adeiladu sianel ddŵr sy'n llifo'r i lawr i mewn i gynhwysydd, hambwrdd mawr adeiladwr o bosib, a gadael i'r dŵr orlifo, neu ailgreu afon mewn hambwrdd tywod. Mae plant yn mwynhau adeiladu cyrsiau dŵr a gweld y dŵr yn llifo un man i'r llall. Mae'r profiad hwn yn datblygu'r gweithgaredd hwn. Mae hyn yn ffordd o gychwyn y profiad yn hyd destun y gylchred dŵr ac, neu afonydd, ac mae'n datblygu profiadau blaenorol gyda'r hambwrs dŵr, neu ddefnyddio darnau rhydd i adeiladu strwythurau i symud dŵr. Gellir defnyddio ffoil neu ddeunydd tebyg i greu cwrs safon, a defnyddio darnau rhydd mawr i greu fferm leol, pentref neu dref y mae'r afon yn llifo trwyddo, neu a effeithir gan lawiad trwm, gyda mwy o ddŵr yn yr afon yn achosi llifogydd. Bydd angen defnyddio cymysgedd o ddulliau i blant cael gwell dealltwriaeth o'r profiad hwn. a fydd efallai yn cynnwys addysgu'r gylchred ddŵr yn uniongyrchol neu, yn syml, addysgu llif afon a'r hyn y gellir ei wneud neu sydd wedi wneud i atal llifogydd. Yn ddiweddar, er enghraifft, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi mesurau ataliol ar waith yn rhan uchaf Dyffryn Conwy er mwyn arafu llif y dŵr yn ystod cyfnodau law trwm, Cyn iddo gyrraedd Llanrwst, gan ledu gwely'r afon ac ychwanegu at ddeunyddiau gwely'r afon. Bydd angen ymchwilio ac archwilio llifogydd yn uniongyrchol ar raddfa lai, er mwyn i'r plant ddatblygu gwybodaeth a meddwl yn greadigol ac yn feirniadol er mwyn datrys y broblem. I blant iau, gallai hyn fod yn archwilio sut i atal dŵr rhag creu llifogydd yn nghartref cymeriad ffuglennol. Yr her yw datrys sut i atal llifogydd yn y dref neu'r pentref maent wedi greu. Bydd yr her yn datblygu cydberthnasau cadarnhaol gan y byddant yn benderfynol atal y llifogydd. Bydd rhoi cynnig arni methu a thrio eto yn nodweddion penodol ac mae plant yn gallu myfyrio ar yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn sydd angen ei wella a fydd yn ei galluogi i gyflawni'r deilliant a ddymunir. Trwy blethu syniadau, archwilio a darganfod, mae plant yn gallu cyd-weithio gan ddefnyddio adnoddau digidol megis Jamboard i rannu syniadau, Gellid cynnal cyfarfod safle gyda Phrif Beiriannydd, Arbenigwr Afonydd ac Arbenigwr Atal Llifogydd yn ymchwilio am meysydd penodol. Fel hyn, mae'r plant yn gyfrifol am eu dysgu eu hunain. Bydd gosod targedau, megis a ddylid sicrhau llai o ddŵr neu arafu llif y dŵr, a chymhwyso i sgiliau rhifedd, yn helpu plant i osod eu targedau hunain o ran eu mesuriadau. a mesur llwyddiant cyffredinol y datrysiad. Bydd angen i oedolyn cefnogol fod ar gael i hwyluso'r dysgu. Dylai fod wrth law i gefnogi cydberthnasau, gofyn cwestiynau i gefnogi'r broses datrys broblemau ac annog meddwl yn gereadigol y cyfyrniadol er mwyn dod i ddatrysiad. Dylai ofyn i blant fyfyrio ar yr hyn sydd wedi gweithio'n dda a be gellid ei wella, a chefnogi gwaith dilynol gyda'r awgrymiadau hyn. Bydd meddwl am ddatrysiad i'r broblem yn rhan o'r broses greadigol ac yn defnyddio sgiliau meddwl yn feirniadol i ddethol deunyddiau addas a sut i'w gosod. Bydd symud rhwng meddwl yn greadigol a meddwl yn feirniadol yn broses gylchol, gan bod angen iddynt fireinio a gwella'r datrisiad sydd yn eu helpu i gynnal ffocws ac ymdrech barhaus. Bydd annog cyfathrebu, helpu ddarganfod, archwilio gyda'i gilydd a sgaffaldio ei syniadau yn helpu plant iau i ddatblygu'r sgiliau hyn. Bydd y profiad hwn yn hwyluso cysylltiadau o fewn ac ar draws meysydd dysgu a phrofiad, sefydliaethau, gwyddoniaeth a thechnoleg, ac iechyd a lles yn yr achos hwn. Dyma un datganiad o'r hyn sy'n bwysig yn y dyniaethau. Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, sydd wedi ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol. Rydym yn meithrin chwilfrydedd sy'n gallu helpu dysgwyr i ddeall a gwerthfarogi sut a pham y mae lleoedd, tirweddau ac amgylcheddau yn eu cymdogaeth, yng Nghymru ac yn y byd ehangach, yn newid. Bydd hyn yn helpu ddatblygu'r cysylltiad rhwng bodau dynol a'i hamgylchedd, a hynny mewn cyd-destun cyfoes a hanesyddol. O ganlyniad, bydd dysgwyr mewn sefyllfa well i wneud cyswllt rhwng y gorffennol a'r presennol ac i ddychmygu dyfodol posibl. Yn yr achos hwn, Mae newid hinsawdd a mwy o lawiad neu godi tai a ffyrdd ar neu'n ymyl gorlifdir yn cael ei gosod mewn cyd-destun symlach. Bydd y dull hwn yn annog cymholi, darganfod, chwilfrydedd, meddwl yn feirniadol a myfyrio. Mae hefyd yn ymwneud â datganiadau'r hyn sy'n bwysig mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegi ffenomenau Mae meddylfryd dylunio pheirianneg yn cynnig ffyrdd technegol a chreadigol o ddiwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas. Hefyd, fel y gwelir yn atgyniadau'r hyn sy'n bwysig o fewn iechyd a lles, mae'r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a bywydau eraill. Gellid archwilio'r profiad hwn ymhellach trwy greu strwythurau naturiol, ymchwilio deunyddiau naturiol a deunyddiau gwneud sy'n dal dŵr, ac unrhyw awgrymiadau eraill gan y plant. Mae cyfrifoldebau traws-gyriculaidd allai godi o'r profiad hwn yn cynnwys sgiliau rhifedd megis edrych ar ddata glawiad go iawn yr ardaloedd a effeithir ac a ddefnyddir fel cyd-destun, Mesur faint amser gymer y dŵr i lifo lawr y cwrs, defnyddio gwahanol feintiau ddŵr i weld faint o law fydd yn cael effaith ar y dref yn ei model, neu meintioli'r llifogydd, gan benderfynu ar raddfa ei hunain a'i defnyddio. Mae cymharu dau ddull atal llifogydd, naill ai o ran amser neu faint o ddŵr, a gweld pa un sy'n gweithio orau, yn gyfle go iawn i gymhwyso i sgiliau rhifedd. Gallai sgiliau llythrennedd gynnwys rhybuddion llifogydd i'w darlledu, defnyddio geirfa a iaith afonydd a llifogydd wrth ysgrifennu cyfarwyddiadau. Mae gwireddu'r pedwar diben o fewn y profiad hwn yn helpu plant i fod yn greadigol ac yn fentrus, i fod yn rhan o gweddau ehangach ar newid hinsawdd a nodweddion dynol tirwedd, gan felly ddod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus. Bydd yn helpu plant i geisio ac i fwynhau her, i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau er mwyn cysylltu a chymhwyso'u gwybodaeth mewn gwahanol gyd-destunau ac i gwestiynu a datrys problemau, gan felly ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. Maent yn cymryd risgiau, yn meddwl yn greadigol ac yn gyfranwyr creadigol a mentrus.